Mũthikĩrĩria wakwa ro rĩngĩ reke ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ twendete ya ũndũire witũ wa mũgĩkũyũ thĩinĩ wa diaspora. Nĩ njũĩ harĩa ũrĩ wĩ thayũ, ona niĩ ndĩ thayũ, nyone no akĩmenyereire. na rĩngĩ onawe mekũmenyereire kuma rĩrĩgana eh, nĩ tũrambĩte gwĩkorwo tũkĩrĩ na gatithio kanini eh, andũ nĩ makĩendaga rĩmwe gwĩikĩria o tondũ ndĩkĩmwĩraga ihenya rĩa mũthuri nĩ kwengea na handũ hakĩrĩ mũthuri hatigĩitagwo maĩ ũguo nĩ gũkiuga ona mũthuri nĩ akendaga gwĩthiaga akĩhũmũra agagĩkĩria nĩgetha agĩcoka agagĩũka na itaha na agagĩũka mũgathĩ ũkĩihũrĩte eh, ndeto ingĩ njerũ na nĩgetha tũgakĩhota ah, gũkĩgayana no rĩngĩ ndĩkĩmwĩraga ngari takĩrĩ namba ya mũici nĩgĩtagwo ngetĩka tondũ ndingĩkĩĩta Ah, mwangi wa muiru ri mucera wa mbere ya mwenda Ah, rika nĩ mwangi ngaciarwo nĩ awa Ah, nĩ tondũ awa akĩaria ndikĩaragia ndigakĩingatanĩria na maitũ na ndakĩrĩ ng'ũndũ na kĩrĩa ndĩragĩthama ndĩkĩrĩ o kũgatũra kanini Ah, getagwo Drakat na ti kanini mũno nĩ tondũ tũika- tũkĩiganagĩra na andũ akwa Ah, nĩkuo tũgethagĩra tũrathiĩ na mbere na gwethera wariĩ Eh, ngĩrĩ nao andũ ndĩkĩmwĩraga ngĩrĩ nao andũ matigĩtaragwo andũ ti mahiũ Ah, nĩ njara gũkĩrĩkania andũ tondũ ũngĩgĩtara andũ nĩ ta kuga eh, nĩ maigana Eh, kwoguo mũgĩkũyũ ndarĩ atara andũ mahiũ nĩmo mataragwo nĩgetha ũgakĩmenya ona nĩ mbũri cigana ah, ũgĩtigĩtie nginya gũgĩtwara eh, kũrĩa cikĩagĩrĩire na gũkorwo cigĩtwarwo rĩu eh, hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakĩcomoka ngo-inĩ rĩhiũhĩtie ciande rĩtegetetie ruototia eh, rĩrorete mbaire ah, nĩ hĩndĩ ciothe nĩ njugaga nĩ thayũ umuthi ah, nĩ ka- nĩ kanja kangĩ twakĩheo nĩ nyene nĩgetha eh, twarie tũmaũndũ twĩrĩ na twahota tũkeria tũma- tũmaũndũ tũtatũ tũthiĩ na mbere na kũrung'a na nĩgetha tũthiĩ na mbere na- na gũkuokĩrwo nĩ maũndũ marĩa ndĩkĩmwĩraga makoragwo magĩtũhĩngĩca mũno na magatũma mĩciĩ itũ na bamĩrĩ citũ ĩhotome na maũndũ macio nĩmo tũrenda gũkorwo gũthiĩ tũrũngĩte nĩgetha tũthiĩ eh, tũkĩrutaga itingĩ maitho ah, nĩ tondũ eh, tũngĩkorwo na itingĩ maitho kana mahuti maitho tũtingĩhota kuona na tũtingĩhota ona gũkĩruta mũndũ ũrĩa ũngĩ tondũ eh, mũndũ nĩwe wambaga kwĩruta ũguo nĩ nĩ twĩyethe na twetha twemenya eh, tũcoke tũkĩingĩrie wendani hau nĩ amu tũtingĩkĩmenwo na ithuĩ tũcoke tũkĩmene rĩu ningĩ kiuga nĩ wega eh, atabarĩra ĩno itũ ah, kaundu karia kanini turikoragwo twi nako na tondu kimenyi mwe ndagitwire ndikimwiraga mundu agikorwo na kaundu hihi agikenda gukiongerera kana kiuria agikenda gukiuria Eh, ke- ke tũthiĩ na mbere na mũ- mũndũ ndakaigue ena thĩna kũnyandĩkĩra nĩ andũ nĩ andũ aingĩ mũno makoretwo makĩnyandĩkĩra harĩa ng'enda-inĩ cia facebook na ng'enda-inĩ ya ya ya ya youtube na makoria ciũria iria makorwo makĩigua eh, nĩ ciramagia thĩinĩ wa mĩciĩ yao nĩ tondũ andũ aingĩ nĩ mahũragĩra thimũ makĩnjĩra kaĩ hihi we ũrona gwitũ mũciĩ ũrĩa kũhiana tondũ maũndũ macio nĩmo tũgũmĩirwo nĩmo na andũ aingĩ nĩ mateithĩkĩte ndĩmwĩraga mũndũ angĩona nĩ aturumana kana gacĩra karĩa ũragerera nĩ gathiĩ kona nduma ũkageria maũndũ maingĩ thĩinĩ wa mĩaka mĩingĩ maũndũ macio makarega gũkorwo makĩhinga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. eh, mũndũ nĩ- nĩ- nĩ- nĩ acenjagia gacĩra eh, ona ũngĩkĩandĩkĩrwo ũngĩke- ũngĩkĩandĩkĩrwo ndawa ya homa ũnyue ya gũkorora rĩ mũndũ nĩ athiaga akĩmenya nĩ gũkorora arakorora agagĩ- agagĩcenjia ndawa Eh, tũgĩtige gũgĩkorwo atĩ o ũrĩa twakĩrirwo twĩ ciana noho tũgĩtũraga Eh, ndĩmwĩraga kinyi nĩ ũkinyũkagio na nĩgetha hakagĩa na ituĩka rĩaku we mwenyewe nĩ tondũ

Hukũro nĩ igongona rĩkagwo eh, hĩndĩ ĩrĩa ithe kana mũthuri mwene mũciĩ ahurũka, tugaga kũhurũka, tũtiugaga gũkua tondũ ngirathi nĩcio cikuaga, andũ matikuaga. Mũndũ nĩ kũhurũka ahurũkaga, agakĩhurũka mĩnoga ĩrĩa yothe anagĩkorwo enayo gũkũ thĩ. Ah, mũku- mũ- tũngiuga gũkua mũkui nĩ gũkua akuaga kwoguo eh, mũndũ ahurũka nĩ kũhurũka ahurũkaga mĩnoga no arĩa moigaga gũkua mũndũ angĩkua nĩ gũkua akuaga indo ciake ciothe agagĩthiĩ nacio agĩtiga andũ magĩkĩrĩa thĩna no mũthuri ahurũka nĩ gũtiga atigaga eh, andũ ake na nĩkĩo iguaga gũkĩrwo ah,

um, nĩ nĩ nĩ hagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na igongona rĩa kũmũhurũkia wega nĩgetha eh, oime rĩera-inĩ athiĩ werũ wa mũkanga no hĩndĩ ĩrĩa igongona rĩu rĩngĩkorwo rĩtekĩtwo eh, ona ahurũkĩte nowe ũkoragwo aikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩu na gwĩtuĩkaga akĩrĩ oho nĩwe ũragĩathana na angĩkorwo igongona rĩu rĩtigwo kuona rĩkĩagĩrĩire eh, mũciĩ ũcio nĩ ũrĩkoragwo ũhana ta wĩna eh, ngũĩ na ũhana ta andũ mataraiguithania mwana na kũndũ kũingĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ eh, andũ magĩkorwo hatirĩ ona mũndũ ona ũmwe twana ona bamĩrĩ ona ya andũ ikũmi hagakorwo hatirĩ andũ maraiguana

na nĩkĩo rĩu gũgĩkoragwo na njũkĩrĩri nyingĩ eh, na wĩirano mũingĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ na ona nĩ mũkona kũndũ kũingĩ eh, mwanake ũcio gwake we mwenyewe gũtirĩ na development nĩ tondũ nĩ aregire kumagaria ithe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire moimagaragio atĩa nĩ gũkoragwo na kĩndũ twĩtaga eh, ngoima nĩ ĩthĩnjagwo ah, angĩkorwo nĩ ithe wa mũndũ e wiki agethĩnjwo ngoima agethĩnjwo ngoima Ah, angĩkorwo nĩ nĩ- nĩ mũtumia ũgathĩnjwo ũgathĩnjwo mwatĩ eh, mwatĩ ũciarĩte nĩ tondũ eh, mũ- mũ- mũtumia ũcio nĩ aragĩtigire nĩ aragĩtigire andũ nĩ akĩrĩ na ciana koguo angĩkorwo nĩ mũtumia eh, ũgathĩnjwo mwatĩ agakiumagario na ĩkorwo nĩ erĩ wathĩnjwo ndũrũme ndũrũme hihinye Ah, ndũrũme yagĩthĩnjwo ĩgakĩrĩo nĩ ciana cia mũciĩ ũcio cieiki hatikae mũndũ ũngĩ wa kuma na nja ũtarĩ wa bamĩrĩ ũgũka arĩa nyama icio tondũ nyama icio cikoragwo ci cia nyama icio cikoragwo ci cia andũ arĩa maciarĩtwo mũciĩ ũcio nĩ ithe kana nyina wa arĩa mathiĩte okiri-inĩ kwoguo we ũgĩkorwo ndũrĩ wa bamĩrĩ ĩyo ũkĩore nyama icio nĩ ta kuga nĩ woya gĩkuo watwara gwaku na nĩkĩo wonaga kaingĩ ũkona andũ nĩ mathiĩ mũndũ nĩ ahurũka eh, nĩ ehera thĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ athire handũ akĩrĩa nyama cia cia mbũri ĩgũthĩnjĩtwo na nĩkĩo kaingĩ mũiguaga gũkĩrwo eh, wathiĩ handũ wakora okorwo nĩ gũthĩnja mathĩnjĩte ũria mbũri ĩno yaku akĩ tondũ twanona andũ aingĩ magĩthiĩ handũ mũndũ agathiĩ akanjĩrĩria kũrĩa nginya mbũri cia meruru ndanoria nĩ yake akainũkia meruru gwake gũkagĩa na ndirũ reke hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ eh, kũrĩa eh, wa- mwakora mbũri ĩgĩthĩnjwo mũndũ nĩ ambaye kũria nĩ yake tondũ wakĩhota gũgĩthiĩ wahota gũthiĩ ũ- ũ- ũkĩrĩe mbũri ĩkiuma nginya ngananie eh, ũgĩcoke ũkĩinũkie ndirũ gwaku andũ arĩa angĩ mangĩrĩa mbũri ĩyo nĩ arĩa maciaranĩirwo na thoguo tondũ ũcio nĩ mũhĩrĩga Eh, arĩa maciaranĩirwo na thoguo kana arĩa maciaranĩirwo na mamiguo acio nĩo twĩtaga mama uncles Eh, rĩu no rũrĩra rũmwe acio nĩ metĩkĩrĩtio kũrĩa no hangĩkorwo hena mũthuri ũratongoria igongona rĩu nĩ egũka atongorie no ona ndangĩrĩa kana ndangĩhutia nĩ ũtongoria igongona igongona rĩathira oe mũkwanjũ wake oimagare ũguo nĩ ndakĩmũtarĩria ah, hukũro nĩ ndũ hukũro nĩ hĩndĩ ĩrĩa tumagaragia muthuri mwena muciĩ kana mutumia mwena muciĩ hĩndĩ ĩrĩa magĩthiĩ ũkiri-inĩ na nĩgetha eh, magĩtiga gũkorwo me rĩera-inĩ makĩigua heho magagĩthiĩ werũ wa mũkanga na nĩgetha mwanake ũrĩa rĩu mũkũrũ agakĩoya agakĩoya gĩtĩ kĩu agagĩikarĩra nĩgetha agathiĩ na mbere na kũruta mawĩra marĩa ithe ararutaga no angĩthiĩ na mbere na kũruta mawĩra macio na ti mũhe rũtha nĩ kũrĩkoragwo kwĩ na mbirũ na andũ matirĩiguanaga andũ a mũciĩ ũcio marĩ kũrĩkorwo na rũmena

na gũcea mũno harĩa Facebook-inĩ ona harĩa YouTube na nĩgetha tũtambie kĩrĩra gĩkĩ ndĩmwĩraga kĩrĩra ti kĩa mũndũ ũmwe ah, nĩ- nĩ nĩ gĩ- kĩa mũndũ o wothe na nĩgetha tũhĩgamie tondũ kĩmenyo mwana tũire na nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ngwĩciria no tũrathiĩ tũgomanĩtie na andũ nĩ megũkuũkĩrwo nĩ tondũ ah, ona rĩrĩa jesu agĩũkire thĩ ĩno ekire make no andũ arĩa makoragwo makĩrũmĩrĩra maũndũ eh, ma- ma- mena itingĩ maitho nĩ magĩkoragwo magĩciria jesu we mwenyewe okire eh, kũnina mahĩtia ma mũndũ aca jesu okire kũnina kũninĩra andũ mehia na thakame yake na nĩ ngwenda gũcokera hau okire kũninĩra andũ ah, eh, me- me- mehia okire kũninĩra andũ mehia na thakame yake na arĩkia gwĩka ũguo eh, ũhoro ũcio ndũngĩcokerwo rĩngĩ na mehia mehia nĩ maku na ngai waku ũrĩa mwaranagĩria na ngai waku agakuohera mehia na twakininirwo mehia mau nĩ jesu kristo no mahĩtia mahĩtia nĩ magũkũ thĩ nĩ ma mũndũ na mũndũ matihana mehia mehia nĩ ma mũndũ na ngai mahĩtia nĩ ma mũndũ na mũndũ koguo wahĩtĩria mũndũ eh, no mũhaka ũkahũrwo ndoco mũgĩkũyũ ndarĩ core core ciokire na mũthũngũ tondũ na hĩndĩ ĩrĩa gwĩtuĩkaga mũndũ agĩkwĩra nĩ core maita maita mĩrongo mũgwanja maita mĩrongo mũgwanja rĩ ũngĩkinya maita mĩrongo mũgwanja ndũgĩkorwo ũgĩkuĩte atĩ mũndũ agũtheca ũmũthĩ akwĩra nĩ core rũciũ ningĩ rĩ akwĩra nĩ core maita mĩrongo mũgwanja ndũgĩkorwo ũgĩtuangĩkĩte ciĩga rĩu haha nĩ gũkena andũ makĩnyite eh, kwĩ mehia na mahĩtia weka mahĩtia na wĩ gũkũ thĩ macio nĩ ma mũndũ na mũndũ na no mwaka ũhũrwo ndoco nĩgetha ndũkanacokere rĩngĩ no mehia nĩ twaniinĩirwo harĩa mũtharaba-inĩ na

ngĩikaragĩra gũkũ guo Boston gatũra kanene getagwo Dracut kũu ngĩkoragwo na andũ akwa na hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩuma ngo-inĩ rĩrorete mbaire niĩ o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ nakĩo kĩrĩnyaga gĩtheru kĩrogwataira kĩrogwata